дуслар. Хәерле кич баршагызга да.
Бүгенге тапшыруны бәлки Данил автор кыздыра дип әйтергә булыр иде татарча, әмма без алай дип әйтмибез. Әйе, э, үзәк каналларда бу темаларга багышланган тапшырулар шактый. Без исә уйладык-уйладык та, безнең татарда да интернетта бик күп шау-шулы видеолар бар икән, һәм шуларны без бергә эзләргә булдык. Әйе, күпләрен сезнең күргәнегез бардыр, әмма аларның хуҗалары белән сез таныш түгелсездер, бәлки кайберләрен бүген күрә алырсыз. Эфирда Яшьләр онлайн. Куркыныч вакытта яшибез, Данил. Әз генә дөрес эшләмәсәң, я булмаса теге күңелең җырлап, җырлап җибәрсәң, берәр кеше төшереп ала да интернетка куя, аннары бөтен кешесенә көлеп йөри. Әйе, ә гадәттә әле э, телевизион каналлар интернеттагы видеоларны бик өнәп бетермиләр, күрмәмешкә салышалар. Әгәрчә интернетта да э, видеолар бик күп меңнәрчә, хәтта миллионга хәтле җитәргә мөмкин аның караулары һәм бу бик зур аудитория. Һәр кешенең кызыклы хәлгә калганы бар һәм кемдер аннан гомер буе оялып йөри, кемдер аннан киресенчә пиар ясый, акча эшли. Э, бүгенге тамашачыларыбыз арасында ниндиләр икән? Әйдә әле танышып узыйк. Әйдәгез. Э, Нур Алиев, клиплар ясаучы егет. Клипмейкер. Э, Альбина Асылгараева, журналист, телевизион тапшырулар алып баручы. Резида Низамова, Хәм Миләүшә Сөләйманова Инкыйрас төркеме кызлары.
Илдар Усманов исәр кино авторы. Шәкерт, диджей Шәкерт. Бүген бездә кунакта журналист. Это круто. Мирхат Гайсин, җырчы.
Алмаз Самигулин, э, продюсер.
Менә бу егетне инде бүген, э, мөгаен, Ислам Тимаев дип әйтергә буладыр. Шулай бит, әмма ул Яруллин. Ислам Яруллин, дуслар. Балтачта егете. Э, икенче бер ислам, инде әз генә зуррак теге исламнан. Әз генә. Э, әз генә Ислам Валиев.
Исәнмесез.
Шикарный Фәрхат диергә була инде. Әйе, Шикарный Фәрхат һәм Шикарныйның икенче бер сыңары дип әйтергә буладыр. Э, туран... Э, Просто шикарный туран. Гатаулин. Егетләр, иң беренче сорауны сезгә бирергә кирәк инде, чөнки беренче чиратта шушы Фәрхат Фәрхат төркеме э, шушы видеоларны беренчеләрдән булып чыгара башлады һәм чыннан да күп кешеләр арасында популярлык яулады. Һәм әйтергә кирәк, кирәк ни өчен Фәрхат һәм Фәрхат таркалды да, кая Байбулат һәм э, ничек оешты шикәрне төркеме. Кая куйдыгыз сез аны Туран? Мин Туран түгел бит, мин Байбулат. Байбулат, Байбулат турыннан Туран. А Байбулат хәзер э, Мәскәүдә укый. Э, Мәскәү режиссер э, Мәктәбендә.
мәк- мәк- мәксә- мә- Кино Мәскәү мәктәбендә. кино мәктәбендә режиссер буларга исәпли һәм анда укый икенче ел. Шуңа күрә безнең проект таркалды һәм э, аның урынына башка проект безнең YouTube каналында хәзер ул да булса Шикәрные төркеме. Ул инде теге видеообзорлар түгел, ул музыкаль группа, музыкаль төркем, юмор, юморлы музыкаль төркем. Аңлашылды. Ә инде Фәрхәт төркеменә килгәндә менә оешу тарихы. Тарихы без нинди елда? 2011 елда без Байбулат белән бергә студиясенә әзерләнгән идек. Казан федераль университетының һәм Дә инде Макс плюс сто пятьсот дигән тапшыру интернетта бик популяр иде ул чакта һәм без, әйдә әле, менә без татарча эшләп карыйк, шундый ук проектны бары тик үзебез өчен, дуслар өчен без төшердек, дусларга җибәрдек и ничектер менә икенче көнгә анда инде ике мең, өч мең просмотр, Иң күбе күпме иде? өч көн узды анда ун мең просмотр. Но анда алар хәзерге моментта анда ике йөз җитмеш мең карау җыелды. Сез моннан нинди дә булса файда алдыгызмы, менә шушы үз-үзеңне канәгатьләндерүдән башка? Әйе, татар телен камилләштердем мин, мәсәлән.
Мин инде һаман да акча ягына таба барам. Акча эшләп буламы менә шушы видеолар элеп? Ну, әлбәттә була, бу бик зур индустрия, э, Америкада, Европада. Хәзер мин әйтермен сез. Э, э, Америкада, Европада бу бик популяр әйбер. Кешеләр менә видеоблоглар төшереп, клиплар төшереп, үзләренең бу бит инде бу әйе, бу бизнес кебек, бу махсус телевидение. Һәрбер кеше э, өйдә бары тик камера белән, хәтта айфоны белән үз телевидениесен хуҗасы булырга мөмкин һәм э, әлбәттә YouTube сайтының бар андый мөмкинчелек, сез партнерское соглашение дигән әйбер, аны әгәр дә ясасагыз, анда реклама чыга. Әгәр дә инде YouTube-ны караучылар бик күптер монда.
Без әлбәттә ясадык. Э, анда, ну, минемчә күп акча эшләр өчен. Э, анда хәр атна саен, хәр э, ай саен Бер миллионлап карау видеолар кирәк. Ислам, белүемчә, татар контенты белән акча эшләп булмый. Алар үткәрмиләр татар видеоларын дип беләм. Әллә хәзер нәрсәдер үзгәрдеме? Үткәрәләр, безнекен үткәрәләр. Яки алар сезне русча дип кабул иттеләр микән? Белмим, бәлкем русча, бәлкем монгольча. Ә менә бу шикәрный төркемен оештырып җибәрдегез һәм э, сезнең үзенчәлек як шунда, нинди дә булса вакыйгага э, нигезләнәсез дә клип чыгарасыз. Мәсәлән, булды сезнең клибыгыз

Инде егетләр иң мөһим сорау күп кешеләрне борчыйдыр. Моны күбесе карады интернет челтәрләрендә, әлбәттә. Президент күрдеме соң? Берәр нинди җавап булдымы президент тарафыннан? Президент күрде. Әйе, син сөйлә. Квартира бирмәдем. Президент күрде.
Квартир юк әле. Квар- Бәлки исламга биргәндер, миңа сөйләми ул аны. Э, Ул күрде дә, э, әйтте, культ личности, конечно, но мне нравится, диде. Вот без шуңа бик шат. Әйе, әйе.
Русча пресс-конференция иде, 8 мартка багышланган э, журналист э, э, хатын-кыз журналистлар белән пресс-конференция. Анда соңгы сорау иде, менә ул клипны карадыгызмы? Ул әйтте, культ личности, но мне нравится. Без Хадислар, әлбәттә инде шул сорауны бирәсе килә. Безнең татарлар андый видеоларын барса кабул итә, бөтенесе дә кары, име Фәрхәтләрдән башлап шикарныларга кадәр карыйлар, үзләренә, дусларына күрсәтәләр. Әмма башкаларга үзегезгә әйтергә мөмкиннәр, яхшы түгелде, сүгенә торган сүзләр хәккә керә, ай-яй-яй дип әйтә торганнар. Гомумән, тәнкыйть еш ишетергә туры киләме соң? Без үзебез сүгенмибез ич анда. Юк, сез түгелме, гомумән әле Фәрхәтләрдән дә алып әйтәм. Әйе, еш ул тәнкыйть комментарийлар да бар, но минемчә ансыз булмый. Ансыз булмый, кемгәдер ошый, кемгәдер ошамый. Караулар үзе турында үзе сөйли, шулай бит? Әйе. Әйдәгез әле продюсер егетебез Алмаздан сорыйк. Алмаз, менә шушындый видеолар аша популяр булып китергә мөмкинме бүгенге көндә? Менә алар үзләренең э, тәҗрибәсе белән күрсәтәләр, без чыннан да без үз беләбез, мәсәлән, Шикарный проектын Татарстанда күп кеше белә дип уйлыйм, Фәрхәт һәм Фәрхәтне күп кеше белә дип уйлыйм. Ләкин монда икенче яктан менә дөрес сорадыгыз, шул акча агыннан бу. Чөнки андый видеоларны ясау бит бик Күп көч сарыф итә, бик күп энергия, бик күп вакыт, аны төшерергә, аннан соң монтаж ясарга. Караганда бик җиңел генә күренә бит. Әйе, караганда бик җиңел сыман. Мәсәлән, мин үзем дә видеоблог алып барам һәм аның ничегрәк икәнен күз алдыма китерә алам. Минем видеоблогны шул хәтле күп кеше карамый, конечно, аларны сыман. Минем теге иң максимум, максимум ун мең кеше карый инде аны. Ләкин мин еш чыгарасым килә, ләкин вакыт җитми. Һәм менә сөйләп киттек э, монетизация турында. Аны менә ничек итеп менә шуннан партнерский акча эшләү э, була Акча эшләү турында. Менә хәзер без соңгы арада тоже шуның белән кызыксына башладык. Чтобы монетизация булыр өчен менә безнең соңгы информация, белмим, насколько она правдива, дип әйтим мин русча. Э, США гражданнары могут монетизировать үзенең үзенең. Не обязательно. Не обязательно. Вот Менә анда кемнәрдер яхшырак белә, ләкин без менә өч, өченче, өч көн элек менә Ул шул- кайчандыр алай иде бар. Хәзер Ул хәзер уже- инде күптәннән.
Ә менә алай э, түгел. И- Илдар, э, менә син юк дидең. Юк. Син акча эшлисең инде, димәк, аның белән. Юк. Ә каян Мин беләсең?
э, монетизация үттем, мине кабул иттеләр. Миңа тиеннәр төшә башлады, но зарплата рәвешендә күреп булмый акча. Әз күп вакыт үтә видео эшләргә, күп энергия китә, әлбәттә. Тәнкыйтьләүчеләр бик каты, андый яратмаучылар, шатмаучылар бик күп. Һәм инде шул хәтле күп энергия биреп эшләгән видеоңны караучылар әз булгач, анда тәнкыйтьләүчеләр күп булгач, ничектер барыбер менә сүнәсең име? Сүнәсең юк. Ә менә синең исәр киноң сүндеме әле, әллә яшиме әле ул? Мин аны э, үз теләгем белән сүндермәм. Бары тик хәзер э, гаиләле кеше, акча эшләргә кирәк. Э, хатын эшкә йөреп, мин видео өйдә төшереп ятсам, дөрес аңлабыз мине. Шуңа әлбәттә эшкә туры эшкә керергә туры килде, ләкин планда барыбер дәвам итү. идеялар бар. Ә, әлегә буш вакытта без бөтенләй клиплар ниләр төшереп йөрибез, туйлар төшереп йөрибез. Бары шул акчага килеп төртелә инде. Э, карау җыйган э, сезнең исәр кино чыгарылышы кайсы? Әс, әс. Иң беренче чыгарылышы. Нурания апа турында инде улыймы? Әйе, әйе. Менә Тынвык каналы дуслар э, Илдарны шушы проектны булдырырга һәм күп караулар җыерга этәргән идек. Әле бераз гына аны карап узыйк. Рәхмәт. Газизем, син кая? Бей, бу нинди бала тагы? Күрәсең, баланы яшь чагын буш итәргә теләгәннәр. Ләкин минемчә, мына бу ике малайның яшь арасы әллә ни аера алмый. Соң нигә ул вакытта караучының башын тагын да ныграк катырырга кирәк? Бергәләп чәй эчеп утырган вакытта Кем кабат улына ал- кулына алыр икән? Мин аны көтмим дә. Ә менә улы
Алланың? Юк, син дәме секунд саен малай алыштырасың. Бәлки сез бу балаларга акча түләмисездер һәм алар сездән качадыр. Менә шундый видеолар тапшыруы булды бүген безнең җәмәгать. Без бераз гына сөйләшәбез дә, бераз гына видео карыйбыз. Нур, менә син э, еш кына еш кына түгел инде синең ул төп эшең хәзер шулай бит клиплар төшерәсең тырышасың тырышасың тырышасың матур итәргә ә монда ниндидер менә вак төяк бер кызыклы гына видео килә дә бөтен карауларны үзенә ала сиңа күңелсез түгелме моны э, күр- күреп торырга Данил, беләсеңме, э, ну, э, бераз төзәтмә кертергә кирәк. Мин соңгы елларда э, татар клиплары белән шөгыльләнмим. Мавыкмыйсың. Мавыкмыйм. Ни өчен дигәндә, чөнки менә егетләр алда әйтеп киттеләр, һәрбер клипны экранга җиткергәнче кайвакыт ярты ел вакыт, кайвакыт бер ел вакыт уза. Әйтик, җырчыны әзерли башлап, сценарий язып, төшереп, монтажлап, э, постпродакшн ясап экранга җиткергән кайвакыт ике ел да булырга мөмкин менә минем э, иң зур момент ул бер ел бер клипны без бер ел эшләдек ә, ахыр чиктә әйтик аның финанс гонорары да бик түбән була син көткән көткәнчә түгел Һәм, әлбәттә, бу бер ел яисә анда берничә ай дәвамында бик күп катлаулы, ыгы-зыгылы моментларны узарга туры килә. Инде клипны экранга җибәргәндә, булды бетте, башка мин мондый белән шөгыльләнмим.
Ә инде икенче яктан карыйсың, әйе, менә бу кыска форматлы роликлар бик Җиңел генә эшләнгән, ләкин аларның анда йөз меңләп Һәм тормышчан. Э, барыбыз да монда җыелган кешеләр, алар э, махсус рәвештә видео эшләүчеләр. Ә кайвакыт шулай килеп чыга, э, көтмәгәндә генә килеп чыга бер видео. Мәсәлән, бер алып баручы бер телеканалның шулай ук көлкегә калган дип әйтергә булмыйдыр инде, менә карагыз әле үзегез. Туру первенства России по футболу. КАМАЗ удалось спасти игру за 7 минут до окончания основного времени матча.
Тапшыру тамам, әмма... И монда инде сюжет китергә тиеш, әлбәттә, гадәттә.
Чето, где сюжет? Әлбәттә, алып баручы уйлый, монда сюжет китә. И что теперь?
Может, вы скажете, что я попрощался и все?
Менә кадр артында шундый хәлләр кала инде гадәттә, җәмәгать. Менә шулай дип китеп барырга тиеш ул. Фридушка уж готова, да? Фридушка әзерләнә.
Она не здесь, кстати? Юк.
Әлбәттә, иҗади кешеләр алар барысы да 100% иҗади. Надоело.
Иҗади кешеләр беркайчан да вакытларын бушка сарыф итмиләр һәм ким, Дуслар, ким дигәндә үзләренең кәефләрен үзләре күтәрәләр. Һәм сез... беренче чиратта сорау туа шушы, шушы видеодан соң. Нәрсә буласың шушы алып баручыга, шушы хәлдән соң дип. Ул аннары соң Фаридушка белән берәр джаз концертка барырлар. Әйдәгез әле шушы комит хәлнең эфирга эләгүе расланганмы или бу кадр артындагы гына язмамы? Ә без аны хәзер үзеннән сораячакбыз. Чөнки без аны студиябезгә чакырдык. Ул Альбина Альбина.
Сулгәрәева. Менә үзе. Ул биредә. Альбина, эшеңне югалтыңмы шушы видеодан соң? Юк, эшемне югалтмадым. Фәридәгә сәлам әйтәсем килә. Күптән күрешкән юк иде. Ул инде әзер эфирга чыга. Мин инде хәзер Казанда, әйе.
Юк, эшемне югалтмадым. А, Бу видео чыкканда инде а, мин Чаллы телеканалында эшләми идем. Ә инде Казан телерадиокомпаниясендә. А, Бу безгә бер информацион повод булды. Сюжет төшердек. Менә монда шик белдерделәр. Э, бу моңаен э, постановка дип атыйлар инде андый вакытта, әйме? Бу иң бу иң популяр сорау. Менә бу ролик буенча һәм минем сезгә әйтәсем килә, һәм бөтен кешегә дә әйтәсем килә, бу туры эфир түгел иде. А. Менә шулай. Бу махсус эшләнмәгән. Бу яздыр яздыр бу эш вакыты. Бу эш вакыты яңалыклар программасын яздырабыз. Э, Шундый менә мондый хәлләр ул телевизион кухняда була инде, аны сез беләсез инде, аны күп кеше беләдер инде, әйе. Шуңа күрә аны ютубка эләгер, интернетка эләгер дип беркем дә уйламаган. Кем аны интернетка элгәнен мин хаман белмим. Алар Чаллы телерадио компаниясендә эшли. Рәхмәт әйтергәме ул кешене? Җибәр алабыз без барыбыз. Әйе, рәхмәт әйтергәме ул кешегә, кешегә сүгергәме аны мин хаман да белмим әле. Но аның өчен бит әле сине үзеңне белүемчә әле Мәскәүгә кадәр чакырганнар. Менә андагы хәлләр турында сөйләсәң, ничек килеп эләктең син анда Малахов абзыйга?

Анда миңа Менә мин анда мактаныр өчен бармадым, теге пиар, менә сез әйттегез бит, миңа анда бик кызыгый аларның телевизион кухнялары менә. Первый канал. Кызык бит инде. Андрей Малахов ничек эшли, ничек студия, ничек оператор. Әйе, миңа мин анда Игорь Кирилл белән таныштым. Пельш, Малышева, ну сам Андрей Малахов. Аннары Светлана Зиналова белән сөйләштек, аралаштык, фотога төштек, репортажлар ничек төшерергә мин аннан сораулар да алдым әле. Шуңа күрә бу менә шундый бер кызыклы, истәлекле бер вакыйга булды. Бу журналистлар шуңа кызыксыну булган инде синең беренче чиратта. Шулай бит һәм ник файдалы әйтергәдер, бу туры эфир түгел иде җәмәгать дияр өчен дә бәлки шулай бит. Инде дуслар, махсус төшерелгән видеолар бар, ә бар бит махсус төшерелмәгән, әмма ул шул дәрәҗәдә самими. Шундый матур видео, э, бәлки кайбер җырчыларны үзләрен дә шаккаттырадыр мондый видео, әмма бу очракта ул кечкенә генә бу егетне хәтта э, йолдыз дәрәҗәсенә күтәргәндер. Әйдәгез әле шуны карап узыйк.

Менә видеоны карап уздык. Э, Фирдүс Тямаевны инде әлбәттә барыбыз да белә. Һәм Фирдүс Тямаевның үзенчәлекле ниндидер сәер биюе бар үзенеке, шулай бит. Һәм бик күп балалар аны э, аны аңа пародия ясый. Һәм менә ислам да э, бүген шундыйлардан, шулай бит ислам. Син Фирдүс абыеңның биюен яратасың ахыр, шулай бит. Нәрсә эшлисең аның ислам? Бәлки безгә дә күрсәтерсең, ничегрәк бии әле ул безнең Фирдүс абый.
Әйдә монда чыгып күрсәтмисеңме? Хәзер без аңа музыка куйык. Менә безнең тагы бер видео бар, дуслар. Э, э, Ислам кебек малайлар шул кадәре күп чыннан да. Аларны э, менә интернет челтәрләрендә менә карасагыз, сабан туйларда бииләр, күрәсезме? Бу ничектер менә куллар белән булгап шулай бит. Ислам күрсәтәсеңме соң ничек биисең? Бу егетнең исеме шулай ук Ислам, дуслар. Менә без яңа гына күргән егет. Бу безнең Исламның конкуренты. Фирдүс Тямаев хәтта көлүдән тыела алмый. Ислам сине Фирдүс абыең күреп алды һәм концертларында катнашырга чакырды, шулай бит? Кайларда концертлар бирдегез? Мәскәүдә.
Мәскәүдә, шундый ни генә әйтеп. Мәскәүдә! Күрше авылга чыгып кергән шикелле генә әйтте, әйеме? Балтачтан ерак түгел. Мәскәүдә һәм
Казанда. Казанда
Балтач районында тагы. Төрле районнарда, әйме? Репетицияне ясадыгызмы соң Фирдүс абый белән? Теге бер төрлерәк чыгырга кирәк бит инде. Озак өйрәндегезме соң? Ислам, юкмы? Ул сиңа катышып кына, ул сиңа карап бигәндер инде аннан соң. Шулай бит? Юкмы? Әле белүемчә, сезнең бер үк киемнәрдән бер төрле чалбарлар киеп, сез чыгыш ясыз, шулай бит? Ә алга таба үскәч кем буласың килә инде синең? Җырчы, биюче буласың килмиме соң? Белмим. Вакыт күрсәтер әле, име? Дуслар, э, Ислам әз генә безнең тапшыруда югалып калды. Ни өчен дигәндә, җитди-җитди абый-апалар утыралар монда. Безнең тапшыруыбызда Фирдүс Сәмаев берсендә катнашкан иде һәм Ислам турында нәкъ ул сөйләде безгә. Исламны күреп, шулхәтле аның биюенә сокландым, хәтта үземнең төркемемә алырга булдым, дигән иде. Шуңа күрә әйдәгез әле Исламга шуның өчен кул чабыйк бер. Афәрин! Ә без тапшыруыбызны дәвам иттерәбез һәм чираттагы кызыклы видеога тукталыйк. Главная наша задача защитить наши леса.

Һәм ул биредә кунакта. Каршы алабыз. Рәхмәт, Рәмис. Рәмис, әлбәттә, беренче сорау сиңа шул. Туйдырып бетермәделәрме соң әле шушы видео белән? Дискузда эшләгәндә, ну, так җырлап кергән инде янда. Әйе. Техникумны бетергәч. Бу ниндидер бәйрәм шулай бит? Әйе, бу питомникта. Кичә ясаган идек инде даже. Утырып алган идек. Ә кайчан син э, менә шушы видеоның таралганын аңладың? Менә кара әле, бу интернетка киткән. Минем дуслар гына карамый, бөтен дөнья карый икән моны дип. Э,
башта җырын яздык та инде. Анда бер көн эчендә генә булып чыкты ул. Минем бер туган абыем сүзләрен язды. Көйсен инде Машинада ниндидер аранжировка ятадыр янда, шуңа көйләдем дә мен урманда булганда.
Башта әйтмәдеңме соң э, Рәмис теге? Мин бит инде русча бик яхшы җырламыйм да әйтеп карадыңмы соң? Әйт сораучы булмадымы? Йо, анда бит приказ белән. Ә приказ белән.
Э, бу видео шунсы белән алдырды. Беренчедән әлбәттә Э, әлбәттә акцент нишләтәсең инде без татар егетләре кызлары акцент бар инде барыбызның да шулай бит икенчедән менә бу җыры да шул хәтле татар милизмнары белән килеп чыккан, әйтерсең менә татар халык җырын баш, башкаларга Рамис, шулай бит? Еш кына таныйлармы соң сине? Э, сорыйлармы шушы гомумән шушы видео буенча еш чакыралармы, сорыйлармы? Чөнки дуслар дөресен әйтергә кирәк, без шушы видеоны күрүгә иң беренче чиратта безнең министерствога шалтыраттык. Без әйтәбез, шушында егет бар икән, сезнең шушында бәйрәм булган икән, ул сезнең гимны, лесхоз гимнын җырлаган, шул егетне табыйк әле дигән беренче сүзгә Безгә әйттеләр, ул егетне, ди, тимәгез инде ул егеткә зинхар өчен, диделәр безгә. Шуңа күрә, әлбәттә, шул сорауны бирәсе килә. Ничек туйдырып бетермәделәрме шул сораулар белән, шул видео буенча? Алай бәк әйтүчеләр юк, шул авылда бер-ике кеше әйткән иде, аннары районда инде. Син кайсы районнан?
Мамаш районыннан.
Әйе.
Гадәттә, менә кешеләрне тәрҗемә итә башлагач, аларга пародия ясый башлагач, аларны инде классик дип атарга була. Безнең Рамисыбыз инде классик, чөнки аны инде пародия эли башлыйлар. Әйдәгез әле менә шушы пародияны да карап узыйк бергәләп. Начар күренә, әмма егетләргә күңелле.

Иң мөхиме, аның хәтта ударениеләр, хәтта бөтен басымнары белән бер төрле итеп җырлыйлар. Күрәсезме, икенче куплетларын да ятлаганнар. Әфәрин, чыннан да, менә ул кайчан, йолдызлы сәгать.
Рамискә минем зур рәхмәт әйтәсем килә, чөнки ул бу видеодан үзенең менә шушы тәнкыйтьләрдән оялмыйча безнең тапшыруга килгән. Бу нәрсәне аңлата? Кешенең самоирония, үз ирониясе бар дигән сүз. Рәхмәт сиңа, Рамис.
Самоирония дигәннән, әлбәттә, сүзне тагын бер егеткә бирәсе килә. Чын күңелдән сөйләгән, шушындый безнең э, күп кенә күпләр интервью бирә, я булмаса кемгәдер сөйләгән вакытта, я җырлаган вакытта, э, чын күңелдән сөйләгәндә, ләнди сүзләр китә. Әмма уйламыйсың да, шушы видео кайчандыр бик популяр Э, популярләшер һәм нәрсә турында сөйләвенә карамастан менә ул манерасы кызыксындырып кешеләр аны карый башлар дип инде диджей шәкерт это круто дигәндә бөтен кеше дә ул видеоны күз алдына китерәдер дуслар карамаган кеше юктыр әгәр дә әлегә кадәр күрмәгән булгансыз икән рәхим итеп карагыз
Если бы не было изюминки, не было бы народа. Конечно, слежу за собой.

Это круто! Бу инде э, Рөстәм әйтергә буламы, бу синең йолдызлы сәгатең булды дип. Чыннан да авылдан килеп, татарча дискотекалар ясап, ниндидер хисләнеп, шушы дөньяга кереп киткән вакыт иде. Шул вакытта шушы каналның кешеләре мине тотып алдылар. Һәм инде чыннан да ихластан, бернинди уйларсыз, карагач нәрсә әйтерләр икән, нәрсә булыр икән, миңа да әле Беркемне дә, бик аз кешене белә идем, җырчыларны да, оештыручыларны да. Ә менә шундый ихлас инде әңгәмә килеп чыкты. Ә, видео таралды, ул күпмедер вакыттан соң әле, э, башта аны телевидение күрсәттеләр, аннан соң интернетка китте. Интернетта инде менә анда ул, э, хәтта Украинаға барып җиттеме соң инде ул, э, Мәскәү, Петербургларга әйләнде инде, анда шуннан мине Дискотекага чакырдылар, Петербургка, Мәскәүгә шул видеодан соң. Әйе. Әле тагын чакырырга теләгәннәр иде. Аннар соң инде мин үзем менә әйтеп киттеләр, өйләнгәч дип, өйләнгәч диджейлыкны кырыйга куеп, җитдиләндек, ләкин нәрсә әйтәсем килә, Ихласлык сакларга кирәк, менә җегетләргә әфәрин. Өйләнгәнче ихласлыгыгызны, өйләнгән соң, өйләнгәннән соң да ихласлыкны саклап, менә мондый кызыклы видеолар эшләргә була, чыннан да. Рөстәм, ә бит син әйттең, менә дискотекаларга чакыра башладылар дидең, бәлки дуслар күбесе аңлап та бетермиләрдер, ни өчен? Чөнки шушы Рөстәмнең аерым шушы сүзләрен, анда чөнки бик Төгәл-төгәл шундый фразалар яңгырыймы? Аерым-аерым җөмләләрен алып, э, аны... Бу, э, гафу ит, э, бу ролик чыкканнан соң Рөстәмгә бик кызыклы кушама тагылды, диджей с экстазом дип.
Ә без гадәттә таныш белешләрне беләм, Рөстәм белән күрешкәндә ул вакытта Это круто дип күрешәләр иде. Диджей Шәкерт, и это круто, имя. Һәм шушы видеога аны Марат Мухин эшләдеме? Кем эшләде аның музыкасын? Видеодан соң инде ремикс эшләнде. Күз алдыгызга китерәсезме, дуслар? Шушы ниндидер бер синхроннан, шушы ниндидер бер әңгәмәдән өзеп алып, өзеп, анда чына синең бит һәрбер җөмләң өзеп алырлык. Фәрхәтләрдә дә эшләгәннәр иде беренчеме, икенчеме чыгыш, икенче чыгышларында. Бар иде, ие, Байбулат белән. Сез алайса авторлык хокуклары түләргә тиеш аңа. Ә җәмәгать менә шушы видеоларны кулланганда чыннан да авторлык хокуклары белән нишләргә икән? Хәрәнең хәр видеоның хуҗасы бар бит. Бигрәк тә менә сез Илдар хан. Бу очракта татарча кешеләргә авторлык хокукы белән мондый гына видеоларга бәйләнмәсәк яхшырак булыр. Күбрәк булсыннар, күбрәк эшлик. Юк, монда син теге милли җанлы кеше буларак сөйләшәсең. Ә юристлар алар бер дә милли җанлы кешеләр түгел. Миңа дөресен әйткәндә язганнар, мин бит инде киноларына бераз риваять кәш. Күп кенә актерлар язган вакытта башта, нигә нигә алай әйтәсең, нигә көләсең бездән дип. Потом соңыннан Алар җитди кабул иттеләр, димәк, моны. Ну, ошатмалар дим инде. Белмим, бәлки ничектер дөрес ясамамындыр инде. Аннан соң мин бит Фәрхәтләр сыман роликларга күчтем. Шуннан соң яза башлар актерлар, әйдә безнең киноны күрсәтәләр дип, әйдә безнең киноны күрсәтәләр дип. Мин күп кенә артистлар белән таныштым шул вакытта инде. Һәм кире кино кинообзорга күчтем. Менә башта иңел... Әйе, менә син ул эшне эшләдең, әмма син бит Иң беренче баручы түгел. Беренчедән, плюс 100-500 кебегрәк видеолар инде популяр э, рус интернетында. Аннары алардан күреп инде эшләде беренче булып Фәрхәт һәм Фәрхәтләр. Син а, инде өченче вагон поезд белән килүче булып чыгасың. Син ну, инде алдан ук теге э, старт позициясе синең арттарак булып чыга түгелме? Минем э, идея бар башта ук. Ләкин смелость ишетеп үтмәдем, я. Тәвәккәллек. Хәят, ишетеп үтмәде.
Соңрак миңа әйттеләр дә, менә шундый ике малай бар, дигән. Мин ул вакытта Мәскәүдә укыйдым, ә видеоларын күрмәм, менә алар шулай-шулай ясыйлар, дигән дә. Мин кайтып өйгә сценарий язып эшләдем. Аннары соң Фәрхәтләрне күрдем. Ничектер алар миңа үзләренең видеолары белән ярдәм иттеләр, мин башлап җибәрергә инде.

Яман шикәңә катыкны сал, җәйге ял.
Менә шундый видео җәмәгать. Менә шундый видео дуслар һәм бу Инкыйраз группасы төркеме кызлары иде һәм алар бүген бездә кунакта. Кызлар, менә алар монда утыралар. Алкышлар, бик шәп, бик көчле видео булды бу. Беренчедән рәхмәт сезгә ерактан килгәнегез өчен. Э, Резидә Чаллыдан шулай бит. Ә Миләүшә Әлмәттән. Әлмәттән хәтле килгәнсез. Беренче сорау, әйтегез әле, видеодагы э, алсу төскә буялган э, кәҗә бәти исән саумы? Исән сау, Аллага шөкер. Ничек буядыгыз, ничек башыгызга килде ул? Ул э, пищевая краска дип атала инде. Татарчасын белмим, шуның белән буядык. Кәҗә исән сау, кайтып җитте. Ул әбине үзебез күрмәдек. Кеше аша гына биреп җибәрдек. Шуңа нәрсә әйткәндер белмибез. Лаеш районыннан алып килдек кәҗәне. Кәҗә Лаеш районыннан. Лаеш районыннан Әлмәткә алып килдегезме сез аны? Юк, төшердек Казанда. Казанда. А, Казанда төшердегез.
Бер генә кимчелегегез бар видеода, сез авыл турында дачада җырлыйсыз. Дача һәм авыл ул бөтенләй башка төрле мөхит. Шулай бит? Э, шулай инде, әйе, ләкин менә режиссерлар, операторларны авылга алып кайтырга ераграк булыр диеп. Кәҗәне җиңелрәк алып килү, әйе? Әйе, кәҗәне алып килү җиңелрәк булды. Сез кәҗәне машинага салып алып килдегез, күтәреп. Итәк. Итәккә утырдык. Ул бит инде пси баласы хәтле кәҗә. Аны инде кая утыртсаң да, кечкенә генә хатын-кыз сумочкасына да сыя инде. Алар күтәреп кенә йөрткәннәр бит, аны хәтта күрсәттеләр дә. Кызлар идея каян барлыкка килде? Безнең гадәттә татар эстрадасында кызлар озын-озын җырлар э, җырлыйлар, я булмаса индер сикереп бии торган. Ә сез монда алгансыз, ну, ерак бармаганнар, Бон Джови. Озын-озын итәк кияләр.
Озын-озын итәк кияләр.
Монда итәк юк.
Монда киресенчә.
Әбиләрегез күрдеме бу клипны?
Күрделәр. Әниләр күрделәр, апалар күрделәр. Безнең мондый теләк күптәннән бар иде инде, ләкин кыюлык җитмәде, димме. Кәҗә тапмадыгызмы?
Кәҗә тапмадыкмы?
Кәҗәне дә озак эзләдек. Ә ни өчен Бон Джови? Ни өчен Киркоров түгел? Классика, безнең яраткан җырыбыз. Шуңа күрәдер инде. Әйбәт сайлаумы, Нур? Меломан буларак әйтәле. Ну, меломан буларак Бон Джови әлбәттә круто. Бик круто. Это круто. Это круто. Ләкин татар телендә миңа ничектер үземә бу материал шактый сәер яңгырый тоелды. Видео видеога монда мин бернинди бернинди сүзем юк. Чынлап та әйбәт төшерелгән, әйбәт монтажланган. Кызлар Гүзәл чибәр, Кәҗә Бәтие тоже это круто. Э, музыкаль яктан, әлбәттә, ул минем колакны кисте, бик нык кисте. Э, мин алдан иң беренче күрүгә үк э, бер куплет, бер припев узганнан соң мин аны дальше карай алмадым, мин туктаттым. Ну, бераз соңрак, әлбәттә, ахырына хәтле мин аны карап чыктым. Ну, әфәрин, әгәр дә шундый тәвәккәл кызлар үзләрен дөньяга күрсәтергә курыкмыйлар икән, бу башкаларга да ниндидер бер үрнәк була ала. Чөнки кысылып, басылып ятудан мәгънә юк, әгәр дә камера бар икән, гаджет бар икән, ул эшләргә тиеш. Һәм кайвакыт көтмәгәндә генә бик кызыклы, бик уңышлы әйберләр килеп чыга. Аны, аны фаразлап булмый. Әй, кызлар, менә интернетта аралашканда бик күпләр сокланды, видеосына да түгел. Сез инде чибәрләрдән чибәр, ансы сүз дә юк. Бик сокландылар текстына. Кем уйлап чыгарды бу сүзләрне?
Бу чыннан да бик шул хәтле кинаяле, иронияле текст килеп чыккан. Һәм аның һәрбер э, сүзен ишетергә омтыласың. Шулай бит, Нур? Э, мен килешәм тулысынча текст анда э, э, аны музыка неткән юк юк беләсеңме колакны кискән әйбер бон джови һәм авыл тематикасы менә бу диссонанс әйе шуңа күрә ул миңа ничектер ят әйбер булып тоелды Ә аерым-аерым алганда, искитмәле. Бон Джови үз урынына мощно, текстлары искиткеч, үзләре шәп, кәҗәбәтие әйбәт, төшерү һәм монтаж шулай ук бик югары Рамис, дәрәҗәдә. Алга Рамис. таба нинди теманы тагын менә күтәрмәкче буласыз? Әле уйлаган бармы шуннан соң? Пока әлегә барлык картларны раскрывать не будем. Кемгә но... куркырга?
Аббыгамы?
Пока выбираем еще, но будет бомба. Бәлки сезгә кызлар главная наша задача җырлап караргадыр. Тагын да шәбрәк чыгачак сезнең. Бәлки берләшергә кирәк. Трио, трио эшләп. Ә Рәмискә Бон Джовины алырга главный наша задачаны. Бер урманда. Әлбәттә, Рәмис кем иде бу кызлар белән бик теләп э, яздырмый клипныймы? Кызлар, әгәр дә менә бүген сезне карап утыручы берәр нинди продюсер, мәсәлән, Сезнең каршыгызда Без утырып... миналар белән инде әллә кайчан әллә кайчан язылыштык без, аралаштык һәм безнең бәлки ниндидер уртак проектлар да булыр. Э, ну, минем бер сүз әйтәсем килә. Без менә хәзер сөйләшеп утырабыз, мен мактыйбыз инде бу бөтен видеоларны. Ә менә икенче күзлектән карасак, Менә без әйтәбез бит, клиплар сыйфатлы бит инде, барыбер күп вакыт сарыф ителә. Менә сөйләштек, моны теге бер минутта төшерергә була. Һәм моны чыгарасын күп кеше карый. А бу чүп-чар түгелме соң? Менә шу яктан, шу позициядән карасак. Чөнки э, менә минем бу күзлектән караганда бу чыннан да күп кенә шундый вирусняклар инде бар. Күбесенчә менә э, тапшыруга кадәр мәсәлән без карап утырдык анда сүгенәләр ниндидер, менә шундый сүгенүләр кызык сыман тоела инде бөтен кешегә. Һәм бу чыннан да чүп-чар түгел микән? Юк, алай дип уйларга кирәк түгел. Боларны караганнан соң, ниндидер перезагрузка була эчтән. Э, теге менә гел балын ашаганнан соң тузны кабып туз кабасы килә бит монда да шундый ук мин дә мин дә килешер идем э, көне төне бик сыйфатлы клиплар карап утырып э, бәрібір тансыкланасың кайвакыт менә әйтик ватсапка көтмәгәндә генә ниндидер бер ролик классташыңмы или төркемдәшеңме җибәреп сәне карыйсың да и Ул ролик иртән карасаң көн буена ниндидер бер заряд бирә. Бәлки ул чүп әйбер әйбер турында. Алмаз башка әйбер турында, монда әхлак турында әйтә. Мәсәлән, без тапшыру башында әйттек, бик күп үзәк каналларда шундый тапшырулар бар, шул видеоларны күрсәтә торган. Һәм игътибар итегез, аларның күпчелегендә ниндидер исерек кешеләрдән көләләр, яки сүгенүче балалардан бала сүгенә инде аңа шатланып көләләр алып киләләр түргә тапшыруның һәм шуны олылыйлар шулай бит бу итәгатьлек ягыннан караганда тәрбия ягыннан караганда бер дә матур күренеш түгел бездә э, сайлаганда э, әле әлеге дә баягы матуррак кызыклырак теге балаларчарак кына видеоларны сайладык аның әле сүгенә торганы күпме иде шулай бит чыннан да бик кызык булган видеоларны да без күбесен ала алмадык чөнки анда менә шундый сүзләр бар Миңа э, калса, менә куркынычрак ситуация, чөнки андый видеолар күбәя сыман. Миңа калса инде. Менә чыннан да интернетны инде алар яулап алды дип әйтсәк тә була. Ә бәлки бу көнләшү генәдер син профессиональ клипмейкер буларак. Бәлки шулайдыр, ләкин э, шул вакытта мин аларны барыбер үзем өчен тоже ике төргә бүләм. Чөнки чыннан да бар вирусняк, но сыйфатлы ләкин ясалган да күп Күп көч сарыф ителгән андыйлар да бар. Мин хәзер алар турында әйтмим. Мин хәзер менә шу кемдер теге егыла, егыла кеше теге көлә инде. Сальто сесе килә теге корга башы белән килеп төшә мәсәлән. Менә шундый видеолар минем уйлавымча алар, ну, алар нәрсәгә алар безгә? Безне алар нәрсәгә өйрәтә? Шу аңгыралар сыман көлеп утырыр өчен шулайрак минем уйлавымча. Бу минем фикерем. Беләсезме нәрсә начар?
Менә шундый кызык видеолар төшерәләр бит инде. Әлбәттә, алар вирусный ролик киләнә. Һәм күп кенә бала-чага шул видеоларны кабатларга теләп, гафу итегез, русча әйтәм, үзләрен позор итеп төшерәләр, ютубка куялар. Аллага шөкер, мин бәләкәй чакта ютуб һәм камера юк иде әле. Нәрсәләр төшергән булыр идем микән мин? Менә шул яктан начар дип уйлыйм мин. Потому что Менә кечкенә ислам да утыра, ул бит ушу видеоларны карый. Нәрсә, нинди тәрбия ишенанда, нәрсәгә өйрәнә ул? Юк, исламның аның икенче ситуациясе. Ул бит инде аны концертларга алып баралар. Ул инде шушындый э, ниндидер ютуб аша гына күреп я булмаса кайдыр күреп алып ул инде зур сәхнәгә менгән монысы иң яхшы ситуациядәдер бәлки ә менә чыннан да балаларын төшереп күрсәткән әти әниләргә чыннан да бала бит үсәчәк ул бит бер нәрсә дә эшли алмый мин төшермәгез дип әйтә алмыйм ул кечкенә генә шулай бит бу инде балалар видеоларына кагыла ә икенче икенчесе бар э, кешене төшереп торучы видео бәлки анда бик күп шул ук әйтик исерекләрне төшерәләр тагын кемнәр тагын кемнәрне интернетта барысы тагын чыннан да бик күп Әмма, дуслар, барысы да начар гына, әйбәт кенә дип әйтеп булмый. Бүген без, әлбәттә, барысын да сөйләшергә тиеш. Иң мөһиме, бар чыннан да бар кызыклы видеолар һәм аларның хәтта хуҗаларын табып бетереп булмый. Әмма бик табырга теләр идек без, дуслар. Менә хәзер без карыйсы видеоларның хуҗалары, әгәр дә безне хәзер карап утыралар икән, үзләрен күрәләр икән,

Шулай иттереп безнең дрессировщица Мөнирә апа үзенең козларын шулай иттереп өйрәтеп бетергән. Һәм бер кычкыру белән аның яннарына тезелешеп басып бетәләр. Хәзер без моңа ышанырбыз, инанырбыз.
Бая, бая, китәле, бая. Менә нишләп беттем инде. Японский.

Менә бу видеодагы э, кешеләрне без эзлибез. Әгәр дә инде белсәгез яки үзегез бу тапшыруны карасагыз, безнең белән элемтәгә чыгыгыз. Безнең ВКонтакте э, социаль челтәрендә үзебезнең төркемебез бар. Бер исәптән шунда кушылыгыз да. Әйе, һәм бәлки әле үзләренең дә бик кызыклы башка видеоларны күргәннәрдер. Без рәхәтләнеп сезнең белән бергә көлер идек. Инде шушы видеоларга килгәндә, Мирхат, сез үзегез дә менә карыйсызмы шушындый видеоларны? Күп карыйсызмы? Сезнең менә иң теге фаворит дип әйтик, иң яраткан видеосы кайсы татарча? Үземнекеме?
Әллә инде чит кешенекеме? Гомумән әле башка. Алар бик күп. Минем теге WhatsApp бит инде бик модный бит. Анда шундый группага кердем мин. Анда бит көненә бер 40-50 шундый ерак видеолар җибәрәләр. Мин кайф Әзрәк төшебрәк торса, шуны ачам да, әйттек бит инде. Кәйф күтәрелә и ничектер яшәргә дә. Төп тема нинди анда?
Анда төрлесе бар.
Анда начары да бар, әйбәте дә бар. Ну, начарын бик карамаска тырышам да мин. Тәртипле кеше бит инде. Дигән бул инде.
Вот, шуңа күрә, шуңа үзем дә кызып китәм дә качак, әллә төшерергә башларга мәллә дигән уйлар да туа инде. Шуннан соң аның өчен бит инде техника кирәк, аппарат кирәк дигән шул бер телефон белән генә төшереп биреп булмыйдыр аны дип уйлыйм. Шуңа күрә Һәм синең андый экспериментың, андый тәвәккәлең дә бар бит, шулай бит? Алай бар.
Эшең дә, менә әйтик, карап узсак хәзер. Менә курай булса, курай булса уйнар идем мин, конечно. Кая курай? Ат, менә курай, менә курай. Кая? Әнә шулай курай. Курай үсеп тора, без анда уйнап торабыз, менә шулай иттереп авызын тыгабыз да.
Мирхәт безнең режиссер шикләнеп куйды. Ул берәр бәйрә, бәйрәм итмәгән микән алдан дип. Андый хәл булмадымы? Юк, юк. бәйрәм алдыннан иде ул, Юк, юк, бу бәйрәм түгел. Әлбәттә, бу бәйрәм түгел. Малың, алың артында, безнең бакча артында, елга буенда бу. Э, печән җыеп башкортлар үпкәләмәде микән э, ул темага килгәндә инде э, үпкәләргә кирәк түгел язганнары бар менә минем дустым уфада башкорт егете азат үпкәләбрәк язган инде мин тамаганы дөрес аңламагансыңмы икән ул бит инде мин әзерәк көнләшү дә бар үзем башкортстан егете буларак гармунда уйнасам уйныйм менә курайда уйный белмим менә туйларда мәҗлесләрдә йөрим кайчакта курай шикелле өздереп уйнап җибәрә инде ничек уйныйлар менә шуны Өйрәнә алмадым. Шуңа күрә көнләшү бар минем. Шуңа күрә инде көнләштем. Мин әзрәк теге пародияләр белән дә э, эшләгәч, миңа килешәдер дим курайда уйнап ана шул пародия ясау дип. Шуңа күрә теге Ә монда ничек- ничек үпкәләргә караган кирәк түгел. икән? А? Ничек кеше караган?
Мин аны теге күпме кеше караган, күпме кеше карасын дип куелган нәрсә дә түгел. Теге просто э, э, ап- Апаның малае да мен там тотале Шамил телефон төшерә дә. Тотын да мин янына куйдым ана шул. Ә теге каядыр Ә син интернетка. алмаз клиплар дисең, сыйфатлы итеп төшерергә дисең, миллионнар кирәк дисең. Менә кешеләр ничек башлыйлар. Ә бит беләсеңме, безнең әле Ну, Монда реф- бит фәлсәфи яктан килсәк, менә бу видео ни күпмегә җитә. Мәсәлән, клипның аның тормышы барыбер озаграк сыман, минем уйлавымча. Чөнки, ул беләсезме, ул мәңгелек тә булырга мөмкин клип. Әнә мондый әйберләр бит алар тиз онытыла. Сез аны бер елдан соң бәлки исегезгә дә төшермәссез. Шуңа күрә монда бу бу сорау бик шундый катлаулы һәм аңа төгәл җавап биреп булмас. Борчылырга кирәк түгел моны теге яшәү тормышы булырмы юкмы дип. Һәрбер нәрсәнең үз урыны егетләр. Э, без инде монда э, болары ярый, болары ярамый дип тә әйтү бәлки дөрес булмас. Әлбәттә, э, мин Алмасина белән килешәм. Күп төшерелгән материал ул фастфуд. Без аны бүген карадык, иртәгә оныттык һәм ул отработанный материал дигәндәй. Әлбәттә, син күздә тоткан клиплар, алар 30 елдан соң да аның тамашачысы булачак, бәлки 50 елдан соң да аның тамашачысы булыр. Ләкин, ну, Бон Джови ул мәңгелек инде, әйе. Ләкин һәрбер нәрсәнең үз урыны. Шуңа күрә гел без Нур бу безнең тормышыбызның көзгесе кебек, күбесе. Чөнки кайчагында әлбәттә кызларыбыз үпкәләп тә куябыз. Ир-атлар бик яраталар бит инде балконда торыпмы, кызларның, мәсәлән, парковкада машина куйганнарын төшерергәме? Менә ник аларны без бит төшермибез, ә ир-атлары төшергә яраталар. Рамис, менә монда Рөстәм әйтеп китте, видеоны бик күп шәһәрләрдә, Мәскәүләрдә, Питерларда караганнар да, мине шунда чакырдылар дип. Синең дә, син белүемчә, шулай ук бик үк шаккаткыч егылып китәрлек популяр җырчы булмасаң да, шулай, әмма дә ләкин җырлыйсың, сәхнә кешесе син, шулай бит? Хәтта клиплар да төшергән. Әйе, менә шушы видео сиңа этәргеч бирмәдемме? Тагын да менә сәхнә җырчысы буларак популяр булырга. Ну, шуны ялгап җибәрдек инде. Теге бүтән клиплар белән эшләп карау все равно кирәк бит инде. Ә син бу образны ничектер менә эшкә җигәсең килмиме? Мәсәлән, афишада әйтәсең, главная наша задача җырын от создателей, от создателей главная наша задача дип башларга. Лесхоз гимна җырлаучы дип. Оештырып карабыз, бәлкем әрмим җырлар да бик күп түгел, шул унга якын гына. Дөресен әйтергә кирәк, менә Иман Рәмис, мин карадым синең э, авылым клибын. Менә андый авылым клибы төшерүчеләр 100, 100 булмаса 200 дер бәлки чыннан да адилар бик күп. Тау башына менеп авылының авылларына карап, шунда арыш. Барсы дөрес. Бик матур. Менә гадәти матур моңлы татар җырчысы инде. Ә менә шушылай моңлы итеп гимннарны җырлаучылар күпме икән, Данил? Димәк, монда менә шушы видеоларның кыйммәте теп-тигез, әйбәт, сыйфатлылардан аерылу булып тора инде, шулай бит? Чыннан да, иә.
Ә лесхозның менә шушы гимн, гимн җырларга сине тагын чакырганнар юкмы соң? Юк, бүтән чакырганнар булмады шул. Алар бит сине югалтқаннар, Рәмис. Мин аларга шалтыраттым. Алар сине югалтқаннар. Мин армиядән кайткач. Син гомумән шушы урманны ташлап хәзер бит неге киткәнсең, төзелешкә киткәнсең икән.
Урман сине юксына. Башта армиядән кайттым да мин лесхозга бардым, шунда да бүтән малай утыра, тулысында. Менә аңа карагач. Аннары киттем Кукмарага. Ул яхшырак җырлый димәк. Кукмара дом культурасында эшләп алдым. Аңа карагач инде уй туды әле. Менә ул авылдан килгән, мин дә авылдан. Авылда ихласлык. Менә бу техника заманы без шәһәргә килгәч, мин хәтта ки шигырь язуымда, ниндидер иҗади процесслар кимеде шәһәрдә. Шу шәхәр диварлары кысты димме соң инде? Ә менә ау ул ау син авылдан бит инде шулай. Менә авылдан. Авыл кешеләрен ниндер ихласлык һәм аларның менә шул әйберен ачсаң, теге йоклап яткан сәләтләрен димме соң инде? Сизертмичә генә. Ул или сизелепме каядыр, ул искиткеч яңа иҗат җимешләре тудырырга мөмкин. Рөстәм, менә бу синең роликның популярлыгы һәм Рамисның роликның популярлыгы сәбәбе бер. Ул да булса акцент, татарча акцент. Шулай бит. Ә бит менә э, рус э, сүзләре белән сөйләгәндә, руслар инглизчә сөйләгәндә, шулай ук э, бик кызык килеп чыга. Һәм шундый роликлар да бик зур популярлык яулый. Хәтта югары җитәкчеләр арасында да шундый э, кызыклы хәлгә э, калган кешеләр бар. Әйдәгез әле шушы роликны карап узыйк.

Рәмис үпкәләмәгән. Мутко бик күп тапкырлар үзе үк искә төшереп, үз-үзеннән көлгәне бар, игътибар итсәң. Менә шундый видеолар кирәк.
Менә министрны да карадым, менә авылдан килгән Рәмисне дә, анда Рөстәмне дә, Данилны да. Менә алар безне бер тигезли. Ягъни бөтенебезнең кимчелеге бар һәм бөтенебез дә ул аста, мин аста, мин ул өстә, мин аста дигән киртәләрне бетерә ул күпмедер. Һәм үзең ничектер менә аларның да бит гай гай ялгышлары була, алар да гап-гади кешеләр дип нормаль яши башлыйсың. Шуңа күрә күбрәк булсын андый видеолар дигән фикердә мин. Ә минем фикерем икенче төрлерәк сыйфатлы видеолар күбәйсен, алар күп булсын, чөнки шу менә гади кеше дип әйтәләр, әйтәсең, әмма өстәмнән шул гади кешеләрнең культурасы тагын да үссен һәм шуңа күрә андый сыйфатлы видеолар күп булган саен минем уйлавымча гади кешенең дә культурасы, мәдәнияте үсә дип була. Менә без үстек бит, Аллага шөкер, менә кәчтүмнән, күзлектән журналист булдык, Аллага шөкер. Җәмәгать, безнең э, тапшыруның үзенчәлеге шунда, безнең һәрвакытта да һәр кеше үз фикере белән кала. Э, бик сирәк безнең бер фикергә килүчеләр. Шулай бит. Хәтта шушындый җип-җиңел генә э, юморлы темада да Барысы да аңлашыла торган тема кебек Әйе. инде, һәр кеше үзенчә кабул итә торган. ниндидер мәгънә эзлиләр, анализ ясыйлар, бәлки анысы да кирәктер, әмма да ләкин һәр кеше шушы видеолардан анализны үзенә үзе ясасын. Әйе, иң мөхиме, барыбер телибезме без моны, теләмибезме? Ә, Әлеге видеолар интернетта елдан-ел артачак, чыннан да, дуслар. Әмма ә, татар телендә шундый артучы, кызыксындыручы, чыннан да, кайчагында карыйсың да, кәефең күтәрелә. Начар түгел бит инде, нишләп әле, мәсәлән, ә, үзеңнең дустыңны сөендермәскә, аның да кәефен күтәрмәскә, шулай бит? Дуслар, әгәр дә сез дә мондый видеоларны тагын беләсез икән, без күрмәгән, без белмәгән видеолар сездә бар икән, сез аны барысын да безгә җибәрегез. Иншалла, без әле аларны җыеп, тагын бер тапшыру эшләрбез һәм бәлки шушы видеоларның геройлары да менә шушында утырыр. Әйе, Венерның сүзен җипләп, Э, мөгаен бу тапшыруыбыз әле дәвамлы булыр бу темабыз дәвамлы булыр әле башы гынадыр бу башы гынадыр әйе э, ә без сезнең белән саубуллашабыз һәм инде э, тапшыруыбызны әлбәттә нәрсә белән йомгаклыйбыз венера нәкъ шундый ук кызыклы видеолар белән әзрәк кенә кәефегезне күтәрәбез киләсе атнага кадәр исән имин булыгыз пока